Obusingye abaana ba Ruhanga naabashemererwa omu mbabazi abacwezi abataremwa, bakama b'engoma, bakama b'enganda zoona ab'amaani. Niinyenda ngu tureebe aha musharaba. Niinyenda ngu nari mwegye aha musharaba. Omu banyankore nari omu karica yaitu, omuntu ku yaabaire aitwa ekiino kikyenesa. Omuntu ku yaabaire agwa aha muhanda ogukyenesa, nkashanga tata naakyenesa eirwariro ahabw'okuba arikaita mukuru we. Ekyabaire kibaho omuri Ganda abantu bakikyenesa bakijumirira nari bacanga. Owaanyu ku yaabaire aitwa endwara mugikyenesa, omuraaro mubi ogwaabaire gwaijo abantu bagukyenesa bagujumiriraho abandi omuntu akikukoraho akikukora kubi. Akushanire omuraaro mubi ogu ogwabaireho. N'obwire obwakare obu abantu baabaire nibakikunda amatungo, amatungo g'abantu nari ente ku zaabaire imarwaho enyamaishwa nari ekintu kitashemeire, oshanga abantu haagira owaamukora kubi, amurenga ekyo ekintu, Atushorimbe nk'endwara omu byabo. Tinkubaasa kukishoboorora nk'oku baabibakigamba, ahabw'okuba akanwa kangye tikakubaasa kugamba ekintu ekyo nikibaasa kuhika aha bintu ebindi. Kwonka omuntu akaagira oku yaataho ekyo ekintu aha kugira ngu yaamugwisa kubi. N'ahu endwara y'omukyeeno yaataahiire omu nsi ku yaatandikire kwita amaka, Obu amaka gakiri omu buhangwa bwabo gakiri enyima nigaijuka karica yaabo nibamanya Ruhanga waabo. Omuntu ku yaabaire agira ati amurenge eki ekintu amurenge endwara omu kyeeno. Ku murikuba nimuramya nari nimuterekyerera oku murikuterekyerera ezi za sitaani zaanyu, mwija mugira ngu eki egyo sitaani ngu n'ey'Abayudaaya ngu ekagwa aha musharaba. Ngu baagita aha musharaba baagikomerera nari baagiteera emisimaari, tikiraboireho, kwonka kuri kyaboireho nyowe nkaabwe ninkisiima. Ahabw'okuba omuntu ku akora kubi bamukora kubi. Ekirikumanyisa eki ekibi kikakorera Abayudaaya kubi, nabo baakikora kubi. Kwonka tikiraboireho. Ebi byona bakaba nibabifiriminga nka nari nibabikora nk'oku baayenzire ngu baije babaase kutegyeka ensi nari kushiisha ensi yoona. Abantu ekintu ekyo ku kyabaireho nari ku baakizaine nari ku baakikozire nk'oku baakikozire kyabaho, omuntu ohikire nari omuntu orikusherura nari orikukunda nari orikumanya ngu ekyo kikaba kibi kyasaasa ensi yoona nk'oku baakihandiikireho nari bakakishobooreraho ngu kikabaho kibi. Buri muntu weena akaakikyeneise, even oshanga ngu nobody. Can hold that cross Oshanga ngu n'obu waakukishangire n'omu nsi okyotsya ahabw'okuba kikaita omuntu w'omugasho. Oshanga ngu n'obu okukishangire n'omwanaawe okikyenesa. Mwakyakiira, mwakyeshegura, mwakikunda, mwakirigira, kyabiheza. Ntatarigire haaho nari naarengaho kakye, baija baagaruka baagira ngu omuntu weena ku araarigye kutaasya nari kuhuumura nari kuruga omu magara g'omubiri, bamushegure ekintu ekyo, haza ngu ku barikukimushegura, nikimuhuumuriza nari nikimuhuumuza. Eki murikugira ngu Internal Peace.